שטייענדיג אין א סדר פון מיי תשובה די צייט וואס איז קירוב המאור אל הניצוץ ווי אידישע נשמות די יחידים ווערן נכלל אין די כלל און פאר יום כיפור וואס דעמאלס ווערט דער קאנפליקט די עצמיות'דיגע פארבינד פון אידן מיט די אייבערשטער איז א פאסיגע צייט צו כאפן א שמועס מיט הרב דוד אויבערלענדער שליטא די שליח אין מאנסי וועט אונז אביסל ארויסברענגען וויאזוי לב ישראל אייער ז ל אידן זענען גרייט צו עפענען זייער קשר מיט די אייבערשטער א גאנץ יאר און בפרט אין די טעג. א גוט יאר הרב דוד. א גוט יאר, כ'סימן א גמח א סימן טובה, א גוט געבענטשט יאר. אמן.
איז וואס מ'קען אפשר ארויסברענגען קודם בנוגע די געהויבענע טעג וואס מ'געפינט זיך יעצט. איבער די ענין פון מקרב זיין אידן צום אייבערשטן. איז
קודם כל דארף מען איבערחזר'ן אין קורצן דאס וואס מיר שטייען אין די געוואלדיגע טעג וואס אנגעהויבן פון ראש חודש אלול ווען ס'איז דא א געוואלדיגע נאנטקייט פונעם אייבערשטן צו אידן, חודש אלול איז א מלך בסעודה, ס'איז טאקע אין בסעודה ווי ס'איז מבואר אין ליקוטי תורה אז ס'איז נישט ווי די קעניג איז אין פאלאץ, אבער ווי נישט ווי איז דא א געוויסע נאנטקייט, די מלך איז מקבל את כולם בסבר פנים יפות און מרבין פנים צוחקות, דערנאך אז מ'קומט צו ראש השנה און עשרת ימי תשובה, יום כיפור ווי געזאגט ווערט נתגלה די חידוש שבנפש, סוכות ווי דער אייבערשטער נעמט אונז ארום פון אלע זייטן, און שמיני עצרת און שמחת תורה, ווי שטייט אז דאס איז אזוי ווי די חדר יחוד, איז די אלע טעג זענען גאר געוואלדיגע טעג, ס'ברענגט ארויס א געוואלדיגע נאנטשאפט פון אידן צו די אייבערשטער, פון די אייבערשטער צו אידן, און במילא דאס איז א געוואלדיגע צייט ווען סיי מען דארף און סיי מען קען, טוען אונז אידן וואס לאו דווקא קוקן אויס אזוי בחוץ אז זיי האבן א שייכות, א גאנץ יאר טוט מען מיט זיי, ווי מ'האט שוין פאריאר ארומגעשמועסט בהרחבה, די געוואלדיגע זאכן וואס מ'טוט במשך די יאר, אבער בפרט ווען ס'קומט ראש השנה, במשך תשרי, אבער בפרט ראש השנה, איז עס א געוואלדיגע געלעגנהייט פאר מיר פערזענליך וואס מען קען מקרב זיין אזעלכע אידן וואס פון אינדרויסן קוקט אויס ווי א ניו שיינע אבער באמת אינעווענדיג איז ליבי אייער. די קירוב המרה לניצוץ ברענגט ארויס די געוואלדיגע טיפע געפילן וואס יעדער איינער האט און די ניו שיינע איז נאר ווייל ניו שיינע בגלותו מען גייט דורך שוועריקייטן און במילא קומט מען אן צו געוויסע מצבים וואס ס'קוקט נישט אויס אזוי געוואלדיג. ס'איז דא א ווארט וואס כ'האב ליב צו איבער'חזר'ן, ס'קען זיך אפשר נאכנישט גערעדט פריערדיגע מאל, אבער כדאי נאכאמאל איבערצוחזר'ן. אין די מאמר פון אחרון של פסח תשי ד איז דער רבי מסביר דארטן, דאס אז משיח וועט האבן דער חוש, דער קוואליטעט, אז ער וועט קענען שמעקן און דורך דעם וועט ער פסקנ'ן אויף די פסוק והריחה ביראת השם אז די גמרא זאגט אז ער וועט זיין מורך ודוען ער וועט שמעקן אזוי וועט ער פסקנ'ן און די שאלה איז וויאזוי קען מען פסקנ'ן א דין לויט די שמעק און די רבי האט דאס מבאר אפי' וואס די פרידיגע רבי זאגט אויף א מאמר חזל התן את חברך עד שתגיע למקומו דו קען נישט דן זיין א צווייטע איד ביז דו ביסט אויף זיין פלאץ פארוואס איז דער פריערדיגער רבי מסביר, ווען א מענטש גייט דורך עפעס, ער טוט עפעס נישט ווי עס דארף צו זיין, פארשטייט ער גלייך ווי אזוי ער איז אזוי אנגעקומען דארטן, פארוואס ער איז עס געטון, אוודאי איז עס א פראבלעם און מען דארף תשובה טון, אבער ווי נישט ווי האט ער די חשבונות, ער ווייסט די שווערע מצב וואס ער איז דורכגעגאנגען, די שווערע מינוט וואס ער איז דורכגעפאלן. ווען מען צוקומט צו א צווייטע איד ווייסט מען דאס נישט. אויף דעם זאגט די משנה אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, דו קענסט נישט דאנסען דעם חבר ביז וועסט אנקומען צו זיין פלאץ וואס קען ער פארשטיין וואס יענער איז דורך געגאנגען. על דרך זה איז די ענין פון משיח וואס איז מוריך ודן אז ער פסק'נט נישט לא למראה עיניו ישפוט, ס'איז נישט וואס ער ער קוקט און ער זעט וואס יענער האט געטון, ער פרובירט פארשטיין וואס ליגט אונטער דעם, פארוואס ער איז אנגעקומען צו אזא מין פלאץ, וואס ער איז דורכגעגאנגען וואס האט אים געברענגט צו דעם, און לויט דעם פסק'נט מען. זייער אסאך מאל מען זעט א מענטש וואס איז פירט זיך אויף א געוויסע וועג, און כלפי חוץ קוקט עס אויס אז רחמנא לצלן דער מענטש, איך ווייס וואס אבער מען הייבט אן אביסל פארשטיין אז ס'איז דא עפעס אונטער דעם, האט ער געזאגט אני ישנה בגלותא, דער מענטש גייט דורך א גלות וועגן דעם איז ער ישנה, אבער באמת איז וליבי ער לתורה ומצוות, מען דארף נאר האבן די ריכטיגע שליסל צו עפענען דעם טיר, זעט מען א געוואלדיגע געוואלדיגע איד וואס ליגט דארטן וואס וויל וואס פרובירט אויף זיין פארשטייט זיך אויף זיין אויף זיין אופן, אבער ער פרובירט זייער שטארק, און אז מען געבט אים די ריכטיגע כלים, די ריכטיגע צוגאנג, קען ער עס נעמען. איך קום יעצט פון א ראש השנה וואס איז א מארגן געווען שוין די פערטע מאל, זיי האבן געהאט קרוב צו צוויי הונדערט אידן, ממש הונדערט זיבן און נײַנציק מענטשן, אריינגערעכנט מענער, פרויען און קינדער, אידן וואס כלפי חוץ קוקט אויס אז זיי זענען ערגעץ פארפאלן געווארן, זיי קומען פון פון אונזער קאמיוניטי, זיי רעדן אלע, מער ווייניגער רעדן זיי אלע אידיש, די קולטור איז חסידישע קולטור, ס'איז א חסידישע קרעמל, אבער מען קוקט אן מבחוץ קוקט עס נישט אויס אזוי. און מען האט צוזאם גענומען צוויי הונדערט אידן, מען האט צוגעשטעלט א הערליכע ראש השנה פראגראם, סיי בגשמיות איז עס געווען שיין צוגעשטעלט, און אזוי אויך ברוחניות, עס איז געווען א ראש השנה אטמאספער, די עולם איז געקומען, די עולם האט געפילט מען איז ראש השנה'דיג, עס איז געווען, מען האט געדאווענט, עס איז געווען מנין, ס'איז א שיינע חלק און זיך מיט משתתף געווען אין די תפילות, געהאט א שיינע בר תפילה, און די עולם האט מיטגעדאווענט, שמואל יונגערהאט געווען אין די בר תפילה פאר מוסף, די עולם האט מיטגעדאווענט, מיטגעזינגען, און מ'האט געהערט תקיעות, צו ביים דאווענען, צו שפעטער נאכמיטאג, א גרויסע קבוצה פון מענטשן וואס האבן, וואס מ'האט געהערט, געבלאזן שופר פאר זיי באזונדער. זעט מען מענטשן וואס כלל בחוץ וואלט קיינעם נישט איינגעפאלן אז זיי ווילן בכלל האבן א שייכות מיט דעם, און די אמת איז אז כ'האב עס געהערט נאכאמאל און נאכאמאל אז עטליכע פון זיי ווען נישט מען שטעלט זיי צו די ראש השנה אויף אזא מין פארנעם, אזוי געזאגט פריער, מען טרעפט די ריכטיגע שליסל וואס ארבעט צו זייער טיר, לאו דווקא וואלטן זיי טאקע געקענט האבן א שייכות, וואלטן זיי געהאט א שייכות מיט דעם ראש השנה, און ס'איז נישט ווייל זיי ווילן נישט חס ושלום, נאר וואס דען, ס'איז נישט דא די ווי אזוי אריינצוקריכן אין די ליבי אייער צו טרעפן דאס אז באמת ווילן זיי. כ'האב געהאט א איד וואס איז געווען דארטן, ליל ראש השנה בין איך ארומגעגאנגען פון טיש צו טיש זאגן גוט יום טוב און אויפנעמען די עולם, זאגט מיר א איד אז אויב מארגן וועט ער הערן תקיעות האט ער שוין צוואַנציק יאר נישט געהערט קיין תקיעות. נו, טראכט איך, אוה, צוואַנציק יאר נישט געהערט קיין תקיעות, די נעקסטע בייטאג בין איך ארום געגאנגען נאכאמאל דערטישן און מודיע געווען אז מען גייט באלד בלאזן שופר אין די לאבי אז ווער ס'האט נאכנישט געהערט קען קומען, האב איך אים אויך געזאגט, דו וואס הייסט איך בין געווען אביסל נערוויש. ס'איז א איד וואס האט שוין צוואנציג יאר נישט געהערט קיין תקיעות. ער איז געקומען צו אזא ראש השנה, ער האט געהערט תקיעות, קיינער האט אים נישט געצווינגען, נישט געהאט קיין משגיח, ער האט גארנישט געהאט, ס'איז געווען ליבי ער. מ'האט פשוט געדארפט טרעפן די ריכטיגע צוגאנג זאל קומען צו אזא פלאץ ווי ער זאל פילן זיך באקוועם, זאל פילן אז ער קען קומען אין בית מדרש. נעכטן גייעניג אויפן גאס טרעפט מיך א איד און זאגט מיר אה כ'האב געהערט די ראש השנה, זאג אים פון וועם האסטו געהערט, זאגט ער מיר פון יענעם יענעם, זאגט ער האט געמאכט א ראש השנה נאך א מזל, אזוי איז ער געגאנגען שול, ווען נישט דאס ער בלייבט יענער בלייבט אין שטוב גייט ער נישט אין בית מדרש, יענער איז געגאנגען אין בית מדרש ער מיט די פרוי, זיי האבן מיטגעהאלטן די תפילות, געהערט תקיעות, זיי האבן אפילו געקויפט א ליעס, יא, ס'איז, ס'איז מורא'דיג צו זען אידן וואס מען קוקט זיי אן וויאזוי זיי קוקן אויס, און באמת ווי זיי ווילן ווילן זיין נאנט צום אייבערשטן, דארף מען טרעפן די ריכטיגע די ריכטיגע צוגאנג, צום גאט איינער, ווען איך האב זיך באקענט מיט אים איז ער געווען, אויב מען קען זאגן, גאר גאר גאר ווייט. אזוי ווייט אז די מענטשן ארום אים האבן געהאלטן אז ער איז א להכעיס'ניק, ער טוט זאכן פשוט אויפצורעגן די עולם, אויף זייער זייער א ווילדע וועג, אויף א וועג וואס באמת די עולם האט נישט געוואוסט וויאזוי זיך צו רילעיטן צו אים. און ברוך השם כ'האב געהאט די זכות אז כ'בין געווארן נאנט מיט אים, כ'האב מקרב געווען אפילו נישט נאך נישט קיין קיין תורה ומצוות פשוט אויף א מענטש צו א מענטש ביסט א ביסט א איד קום לאמיר שמועסן לאמיר רעדן ווילסט עפעס עסן פשוט מקרב ווערן מ'האלט יעצט אפאר יאר שפעטער דער איד האט זיך אזוי געטוישט איך ווייס נישט צו די גאנצע זאך איז מיין קרעדיט ס'איז זיכער דא נאך אידן וואס האבן וואס האבן געטון מיט אים אבער דער איד איז געקומען ראש השנה און ער האט מיטגעהאלטן די תפילות, כאטש וויאזוי ער קוקט אויס האט ער מיטגעהאלטן די תפילות און תקיעות, וואס איז פשט פון דעם? ווייל אפילו פארדעם איז עס געווען ווי ליבי אייער, אפילו פארדעם באמת האט געברענט אין אים א פייער צו זיין נאנט מיט'ן אייבערשטן, נאר עס איז געווען צוגעדעקט מיט אזויפיל לעיערס פון גלות מיט צער און פלאג, אז ער האט נישט געהאט די ריכטיגע וועג אנצוקומען צו די צו ארויסברענגען די אינערליכע געפילן, אבער ברוך השם אז מען האלט אפאר יאר שפעטער און דער מענטש ער קען אראפנעמען איין לעיער א צווייטע לעיער און ער קען ארויסברענגען זיין זיין נאנטקייט צום אייבערשטן, ס'דא פול מיט מעשות פון חברה וואס זענען געקומען וואס די מעסעדזשעס וואס כ'האב באקומען פון מענטשן, מ'פעלט סאו אינספייערד, און מ'פילט אזוי דערהויבן, ס'איז געווען אזא מורא'דיגע ראש השנה, איינער שרייבט מיר, ס'איז די ערשטע מאל וואס כ'האב געהאט א ראש השנה וואס נישט נאר איט וואס בעירעבל, מיינט כ'האב עס געקענט אדורכמאכן, נאר כ'האב פשוט הנאה געהאט.
מורא'דיג. איין לשער, ווייל באמת באמת די עולם וויל, די עולם וויל, דארף מען וויסן וויאזוי צוצוגיין צו זיי, און דאס האט אונז רבי אויסגעלערנט, אז ווען מען גייט צו צו א איד, קוק נישט אן וויאזוי ער קוקט אויס, קוק נישט אן וואס ער זאגט, קוק נישט אן ווי אזוי ער ריעקט צו אונז, דארף אנקוקן טיף אין פינטל, און דארף צוגיין בדרכי נועם ובדרכי שלום צוגיין מיט א אמתע רואיגקייט און א געלאסנקייט, און סוף כל סוף קען מען ארויסברענגען דאס פינטעלע איד, און נישט נאר זיין א פינטעלע איד, נאר זיך שפרייטן אין די גמח אברים ש ס ג. ס'קוקט אויס אז ווי מער מ'טוט אין דעם און מ'זעט די רעזאלטס און מ'זעט די פאקטן, איז דאס שוין מער די פשטות. יא, יא. ס'ווערט אלוקית בפשיטות. מען זעט ביי יעדן איד די דליקות, די אלע די די ווי זאגן די עולם וואס כאטש איז דאס וואס די אלע ארום און ארום וואס זיי זעען זעט מען אקעי דאס איז א צוגעלייגטע לעיער, צו ער האט עס צוגעלייגט צו צו צו א צו מצד זאכן וואס ער איז דורך געגאנגען איז געווארן ארויף געלייגט, אבער די אמת איז וואס יעדע איד איז איז אלוקית, איך זע איך זאג עס איך זע עס כסדר, די דוגמא וואס איך ברענג אסאך מאל ארויס איז למשל א קינד, א קליין קינד איז געבוירן געווארן און וועקט זיך אויף צוויי אזייגער פארטאגס און וויל עסן, וועקט אויף די מאמע, אסאך, קיינער וועט נישט טראכטן אז דער קינד איז א שלעכטער, דער קינד האט חשבונות, דער קינד וויל אהער, דער קינד וויל אהין, דער קינד איז אין זיין קליין וועלטל און ער איז סטאק דארטן, ממילא אז ער דארף יעצט עסן, וועקט ער אויף די מאמע. על דרך זה די אידן, מען דארף אריינקוקן צו דער איד אליינס, נישט וואס ער טוט און ווי אזוי ער טוט, די אלע זאכן זענען ארומיגע זאכן וואס דאס איז ווייל ער איז סטאק אין זיין קליינע וועלטל, אז מען קען אריינקריכן טיפער און מגלה זיין די איד אליינס, די אחד חכם, די אחד רשע, די אחד תם, די אחד וואס ליגט אין יעדע איד, איז עס געוואלדיג, מען קען מורא'דיג מורא'דיג נספּל ווערן פון פון פון די אידן. אין א געוויסע זין אסאך מאל טראכט איך פון מיך, וויפיל האב איך פון מיר אוועק געגעבן און ארויסגעברענגט מיין פינטעלע איד לעומת אט די אידן. מורא'דיג. יא, דאס איז.
און בנוגע יום כיפור איז דא א מהלך אויכעט וויאזוי מען קען, לכאורה יום כיפור איז שוין מער בגשמיות שווערער. יא.
פאסטן לכאורה. יא, אויף יום כיפור איז עס שווערער טאקע. ס'איז דא ס'איז דא עטליכע נקודות וועגן יום כיפור. קודם כל פערזענליך פאר מיר אז איך ראש השנה נעם איך ארויס א גאנצע האטעל מיט א גאנצע זאך און ס'קאסט מיר אסאך געלט און קודם דארף איך קאווערן די בודזשעט פאר ראש השנה צו קענען טראכטן פאר יום כיפור. אבער בנוסף, א חלק פון די זאך וואס געט צו, ווי זאגט מען, אויף ענגליש זאגט מען, די פוד מעיקס די מוד, א חלק פון די זאך, די געשמאקע אטמאספערע, מען קען אויך מיטהאלטן דאווענען און די, און מען קען מיטהאלטן די די תקיעות מיט פארשידענע אנדערע זאכן, איז טאקע ווייל ס'איז דא געשמאקע עסן, מען זיצט ביי די סידור, מען זיצט און מען שמועסט, און דא איז דא קידוש, און דא איז דא. אתה אומר עס איז דא פארשידענע ארום און ארום וואס וואס לייגט די מענטש אריין אין א געשמאקע מצב אז זאל קענען אויך ווי זאגט מען נעמען די רוחניות צוזאמען מיט די גשמיות ממילא יום כיפור אביסל שווערער בנוסף ראש השנה איז א אנגעפילטע טאג חוץ פון חוץ פון דעם דאווענען די גאנצע זאך איז נישט נאר דעם דאווענען במילא א מענטש קומט ווייסט ער אקעי עס איז דא די פאר שעות וואס מען דאווענט עס איז דא בית מדרש נאכדעם איז דא די סעודה יום כיפור איז אסאך דאווענען און די איבריגע צייט פון דאווענען וואס טוט מען דעמאלטס? מען קען שפילן אביסל געימס, מען קען זיך אביסל צולייגן, ס'איז אביסל אנדערש. ובנוסף, פשוט מצד די מצות היום, איז ראש השנה די מצות היום איז תקיעות. ממילא דארף מען שלעפן אידן צו אזא מין פלאץ זיי זאלן זוכה זיין צו הערן תקיעות. ס'איז א מצוה מעשי וואס מען קען אויספירן מיט זיי. יא יא הונדערט פראצענט, מה שאין כן יום כיפור וואס איז דא דארף מען דארף פאסטן, כ'וויל דאס זאגן פאר די מענטשן, יום כיפור איז דא איין זאך וואס דו דארפסט טון, מצוות אדער יומית פאסטן, פיהלסט דו קענסט נישט פאסטן, גיי אריין אין בעט, שלאף דורך דעם יום כיפור, דאווענען איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך, א מורא'דיגע שיינע זאך, ס'איז א חלק פונעם טאג, אבער דאס יום כיפור מיט די ניסן און תשרי אלע זאכן וואס מ'דאווענט חוץ חוץ נעמען די חיוב פון דאווענען דריי מאל א טאג, אבער די מצוות היום מדאורייתא וואס מ'דארף טון איז פאסטן, איז אז א מענטש וועט זיך אריינלייגן אין בעט און פאסטן, האט ער האט ער יוצא געווען די מצוה. איז ממילא אסאך מאל שלעפן זיי צו א צווייטע פלאץ וואס דארטן ווייסט מען נישט פונקטליך וויפיל זיי וועלן טון, וואס זיי וועלן טון, ס'וועט יא זיין געשמאק נישט געשמאק, ס'איז אביסל אביסל שווער, הגם ס'איז נאך אויפן וויאזוי זאגט מען אויפן פלאן, און די אייבערשטער העלפן אז מ'זאל נישט דארפן קיים אנקומען צו די פלאן און משיח וועט קומען נאך פארדעם און וועט נישט האבן די ראש השנה ווי יום כיפור, זעה איך זאג אז איך האף אז דאס ווי אין די לעצטע ראש השנה וואס איך האב געמאכט איז אויף די יום כיפור איז עס זיכער נישט שייך און נעקסטע יום כיפור וועט מען שוין נישט דארפן נישט זיין אין בית המקדש און זעהן עבודה פון כהן גדול. ס'איז מסתמא דא אבער געוויסע אידן וואס האבן עפעס נאך געהאלטן מיט דיר א קשר בנוגע שפעטער, ניין? געפרעגט וואס זאל מען דארפן טון יום כיפור? יא, ס'איז דא, יא, ס'זענען געווען עטליכע וואס האבן זיי האבן געפרעגט, איך בין איינער געפרעגט וועגן נעמען מעדיקעישן אויף יום כיפור, א צווייטער האט געהאט א שאלה וועגן פאסטן יום כיפור, איך האב מסביר געווען די זעלבע זאך וואס מ'דארף טוהן, מ'דארף נישט נעמען די פרעשור צופיל, ס'ווערט אזא אנגעצויגנקייט, די אנגעצויגנקייט אליינס קען מאכן אז מ'זאל שווער פאסטן, דארף מען נעמען עס רואיג, בפרט פאר א פרוי, זי זיצט אין שטוב, עס איז א גוטע קיהלע צימער, מיט עירקאנדישן, און פשוט דורך פאסטן דעם טאג, מען דארף נישט, יא, גראדע עס איז דא עפעס א קבוצה, עס דא מער פון איין קבוצה, פון מענטשן טאקע וואס נעמען זיך צוזאם, און מאכן א יום כיפור וואס זאל זיין טאקע מער לייכט, אויך געאייגענט, איך ווייס נישט צו פאר פאר זאכן וואס זענען לכאורה שטאטע מער באמיר צו אנדערע וואס האלטן פאר אנדערע מצב וואס טאקע ווילן טאקע יא דאווענען בית מדרש א גאנצן טאג אבער אויך אויף אזא לייכטן צוגענ איינגענעמענע אופן עס איז דא אזא אזא זאך אבער איך האב עס נישט געמאכט און בפרט אז עס איז לאו דווקא די קראוד מיט וואס איך שלעפ ראש השנה.
יא, מען לערנט טאקע די שיחה וואס די רבי איז מסביר אז די פאסטן דא ליגט די עצם פון די צימעס של יום, ס'איז די זאך אליין ליגט אין די פאסטן, יא. אין די פאסטן, יא, יא. פיין, א גרויסע יישר כח ר' דוד, און ס'זאל זיך עפעס אנקלעבן ביי אונז פון קענען גיין טיפער, נישט נאר וואס מען איז געוואוינט, נאר ארויסברענגען אז א איד, וואס א איד וויל.
אונז זאלן זיך קענען ברעכן אביסל פון וויפיל זיי ברעכן זיך. מורא'דיג. פון אונזערע געוואוינהייטן, ארויסגיין פון אונזער קאמפארט זאון. מורא'דיג. די אלע, די אלע מענטשן זיי קומען אויף ראש השנה, קיינער האט זיי נישט געהייסן, קיינער האט זיי נישט געצווינגען, זיי דארפן נאך צאלן געלט אויכעט צו קומען, אבער זיי קומען פארוואס? ווייל ווי האט נאך איינער געזאגט? איך וויל ראש השנה כאטש זיין צווישן אידן, ראש השנה איז מן א נאך גאר א אנדערע לעוועל, און כל שכן מענטשן וואס ווילן טאקע האבן א שייכות מיט תקיעות און זאכן, זיי ווילן, זיי זענען גרייט ארויסצוגיין פון זייער קאמפארט זאון, נאך צאלן געלט אויף דעם, דארפן אונז אויך זיך לערנען פון דעם, ארויסגיין פון אונזער קאמפארט זאון, טון אביסל מער, צו ס'איז מער זיך צוטראגן צום דאווענען, לערנען, אין מידות, אין מחשבה, יא, ס'איז דא אסאך וואס ווי יעדער איינער קען ביי זיך טרעפן ווי מ'איז זייער מוגבל אין וויפיל אונז זעמיר צוגעוואוינט און מ'האט מורא צו ארויסגיין אביסל פון די געוואוינהייט. כ'רעד פון זיך. יא, יא. פיין, ס'זאל זיין א גוט געבענטשט יאר פאר אלע אידן. און אלע אלע וועלן תשובה טון און משיח זאל קומען תיכף ומיד ממש. אמן אמן.
כל טוב.
מיד אין עגלון. אמן.
כל טוב.